Meniň bul wideom mana şul gyz Gulçynara degişikli. Gulçynarjan, sen meniň näme üçin wideomy aýyrdyrdyň tiktagyň başlygyna şikaýat edip? Men geçenki agşam bir wideo paýlaşypdym, kançaha adam laýk basan ekeni, pytyklan ekeni, paýlaşan ekeni, soň komentriýa ýazan ekeni, sen näme üçin meniň ol wideomy aýyrdyrdyň şikaýat edip tiktagyň başlygyna? Meniň tiktagyma, sahypama uýargy getirdipsiň sen sebäpli. Men saňa kaýsy bir ýaramaz erbet söz aýdamok-a sen meniň wideomy şikaýat edip aýyrdyrypsyň tiktägimden, sahypamdan. Indi menem men şul wideom saňa degişikli. Seniň tiktägiňdäki iki million podpisçilerine aýtýan. Mähriban podpisçiler şunuň tiktägini podpisçilikden çykaryň şul Gulçynaryň hemmäňiz meniň tiktägime podpisçi boluň. He süpür bolsun şunuň podpisçisi nol bolsun. Meniň meniň tik tagime geliň hemmäňiz meň tik tagim takyp ediň podpisçe boluň Gul çynaryň tik taginden çykyň hemmäňiz Sen durun tek häli nämäni gördüň sen näme bok iýseňem meni bir bulaşdyrma iýýän bokuňa Gul çynar men menden näme ýamanlyk gördüň sen meniň wideomy tik tagiň başlygyna şikaýat edip aýyrdyraryn ýany bozduraryn ýany. Mana görüň mähribanlar geçenki agşam bir wideo paýlaşypdym tiktak aýrypdyr meniň bu wideomy hemmesi mana şul Gul çynaryň elinden şol şikaýat edipdir şul wideomy aýrydyr mana. Hudaý gelsin men gandyrjak şol oglany. Zarif jan oglum bulary näme edýär hany bir gürleşip goýber özi gürleş hany. Wah ejejan Zerifjan ogluňyz gurban bolsun size döneýin indi bir meni şol janak bilen Bulaşdyrmaň şol goşa çynar bilen. Öňem-ä birejik wideo çykarypdym. Bir ýüz elli müňkä adam görüpdir, yzarlapdyr. Soň alty müňkäden köp gysyklama gelipdir. Iki müňkä adamdanam köpräk paýlaşypdyr. Şonima şol goşa çynar diýen janak tiktägiň bu şol näme diýilýär başlykmy görmi şu başlygyna şikaýat edip aýrydyryp guýupdyr meniň barja zähmetimi küýdürip huda uran juwan emer. Sizler bolman giden tikdägimi garyp ýuwdurdypdy bozdurdypdy meniň indi bir meni şoňa garjalama Ege jan Göt başyndan aýtsyn Repasy Şepasy Başgasy Goşa çynary Ýeke çynary Gul çynary indi men olara garyşjak däl weý Allajan. Ýeke çynar abla sen iliň gepine unus berme olar dogrusyny aýtýandyr goý näme diýse diýibersinler olaryň iliň agzy bekletdirmeýä billere men

Tikdägimiň patyhçalary iki milýana ýetişsin. Mana häzir işden gelip, otuz bäş günden soň ýuwnup, suwa düşüp otyryn. Otuz bäş günden bäri suwadam düşüp bilem ýokdum, setilme, suwa düşýän setilme biri ogurlap giden ekeni. Mana aýlyk mäşimi aldym, mana şu bilen täzeje setil aldym. Täze setil alyp, päkizeje bolup, suwa düşünip, ýuwunyp, size. Wideo dolup otyryn, wideo çekip otyryn siz hakda, ýeke Çynar abla. Meniňem tik tagimi galdyryp beriň, başgalaňkyny-a galdyrýar ekeniňiz. Sizden haýyş etýän, iliň gepine unus berip ýatmaň. Men, men diňe sen tarapda ýeke Çynar abla. Köp, köp oz öňünden meni golladjagyňyz üçin meladeslik, sypasibalyk, minnetdarlyk bildirýän. Kim aýdanmasadam pohypdyr şol gepine. Meni goşa Çynar bilen tutanda ekrewatorda, Dubeýjanda. Goşa Çy. Gülçynaryň göri barmy Dübeýjanda gele meniň bilen kawartyra bar näme edipdirin men kawartyra baryp ogurlyk edipdirinmi bir kawa biriniň kawartyryna girip men eneden bolamdan bäri ömrümde men ogurlyk edip göremok soň Gülçynar bilen bile men kawartyra näme üçin baraýyn kim görüpdir kim aýdypdyr saňa.

Näme? Näme sebepden tutulypdyryn? Aýdan subutyňy görkez. Subut görkez diýsemem çatdy-patdy-da suratlamyzy ýasap, montaž edip goýarsyň-da. Ynanamaň dostlar, şular ýaly adamlar ýalançylaryň gepine, sözüne. Ynanmaň. Gülçynary men ömrümde gören adamym däl ony. Haýat gerçek haýatymda, durmuşymda häli. Diňe tik-takda göräýmasam. Zerip dost gaýrat et-de Gülçynar bilen

Öz näme ataňyzyň malyny paýlaşyp bileňiz ýogmy arpaňyzy hamurdyňyzmy birek biregiňiziň bödüp uruşyp uruşyp ýatmaly dälä indi nirä barsam şu tiktägim bilen şu repba duruw goşaçynar duruw başgadyr uruş näme on ýan ölüp tapdyňyzmy uruşy sizler näme paýda bar şu uruşdan hemmämizem bir türkmen bolly daňa indi araňyzda bir ylalaşyň jor geliň sizlerem kaçana jele bille hemmämiz bir türkmen uruşyp ýöreli bödüp.

Men sizlere öň aýtdym, meni bulaşdyrmaň şularyň dawasyna garyşdyrmaň. Men iliň problemny meselesini çözýän däl, meniň özüm bir sadaja bir pahyrjak bir çaga, belager, goýuň meni tikdagimde belagerligimi edeýinde oturaýyn, halka ile garyşdyrmaň meni diýip köp aýtdym, etmediňiz, soň garyşdyrdyňyz näme boldy? Heh ine netijesi sizleň öňüňizde. Meniň suratymy bilen indi Goşa Çynaryň suratyny çatdy-patdyda ýasap. Tiktägine çykarýarlar sahypasyna. Puşaýman etýäňiz meni bir eden işimden. Bul bolup duran işlere hiç ynanmaň mähribanlar hemmesi montaç munuň çatdy patdyda ýasalan ýalan hemmesi suratlar gurşalýa ýasalýa çatdy patdyda orjinal däl bular hemmesi men köp aýtdym meni garyşdyrmaň şularyň dawasyna goýuň ülüşsinler garyşsynlar düwüşsinler maňa galmana üläsinler men meniň aýdanymy etmeýärä olar aýtsa men iki üç wideo çykardym urşy gutaryň indi şul urşy. Şul dawany etmediler-ä meň aýdanda. Men, men öte meniň üstüme edem syçrady. Iýip duran boklary. Garaňa bolýa indi meň, meň suratymy nädip ýasaýarlar çatypatdyda. Meniň söýgülim günde meň bilen alada etýä. Bul zerip bul gyz kim meniň tütägimiň alyndan çykýa. Sen bul, bul gyz bilen ýatakda, e, karwartarda ýat. Soň surata düşüpsiň birlikde diýip. Men aýtýan kurandan kasam edip. Bular re mana kabir zaýalar bar götde çala berenler şolar ýasy ýa çatdy patdy da orginal da aw ynanma şondadam eden ynan ýok meniň sözüme näme üçin şöýtýäňiz eý sizler indi meniň meniň suratymy näme üçin ýasýaňyz şul goşa çynar bilen. Zerip meniň maskat diýip dostum bar şolam kuntä köp gitýo sögaýda şoňa diýipdir Indi näme, meni Kuntiler bilenem duşman etjek bolýaňyzmy? Kuntilerem meniň janymy ýapyşdyrjak bolýaňyzmy? Kuntiler näme tik-tak gullanan ýakdyr diýýorsyňyzmy? Men Maskada Kuntä gitme diýsem, Kuntileriň eli meniň ýakam bolar? Sen näme, billeriň çöregimizi elimizden aljak bolýaňmy? Billeriň işimize näme üçin garyşýaň sen? Näme üçin meniň klaýentlama Kuntä gitme diýip sökýäň diýip, näme indi Kuntilerem Menä näme diýil ýörün tek şol irgil ýirgildetjek bolýaňmy. Irgil ýirgil diýende bet görýärler-ä gahary gelýär gözüne ýaramaz görünýär. Küntüleriňem gözüne meni ýaramaz görkezjek bolýaňmy sen. Kel biler kellesi kör biler hesasy diýipdir. Göt başyndan aşsyn goý küntä gitýärmi giden ýokmy men näme üçin sögeýin oňa. Amen La hawla we la estogfurullah. Goşa dogan maňa tapawady ýok hiç. Gyzlaryň içigise eşekleri bolsun ýa oglanlaryň içigilere eşekleri bolsun men şo reklam hakymy alaryn şo alýo bar bakşalardan alýanymy ýüz dalarymy alaryn men indi ýüz dalarym türkmeni manada näçe bolýanyny bolsa bilemok özüň çatdy patda ýazyp sorap göragaý saňa jogabyny alarsyň. Ýüz dalar näçe türkmen manat bolýa diýip çatpatda ýaz, aýdyp berer jogabyny. Onnoňam bolsa gyzlaryňy eger oglanlaryň içgi nähili içgi içgiler satýaň sen o oglanyň bile gyzyňam bir içgisiniň tapawady bolarmy hemme içgi bir içgi bolara o piwe içgi içgilerde näme näme satýaň piwe arassa türkmen aragy ram watka gara lewel, gyzyl lewel, ýeni rake, ýani alkogol içgileri satýansyňda gyzlara, gyzlaryň hemme içgem bir içgi bolar dämi haw gyzlaryňky eger oglanlaryňky. Eşeklere düşündim şu egniňi giýen eşeklere aýtýanda soň içgi eşekleriň ýanynda içgili içgi näme soň içginem reklama etmelimi nähili doganjan men Ynsanyň saglygyna zerer zyýan ýetýän zatlary reklam etmezin men içgi nähili içgi bolsa hä goşa çynar bolsa de ýa bolt ýa bedew ýa ýene bir suwe olary edertim alkolly içgileri men reklam edip bilmiýon agam gaty görme. Altybölek atly bul aýal doganymyz tik-tagimize kommentriýa ýazypdyr, Zeripjan, ertir meniň ölen günüm, şony aýdyp beraý, elli dalar berjek diýipdir. Altybölek dogan aýdyba bererin-dä gutlap, ýöne, a sen ölseň elli dalary kimden alaýyn men soň? Ýa näme kaýamatda yzyňdan baraýmy, ýakaňdan asylaýmy şo sen meň elli dalarymy bermän öldüň? Hany maňa gutladypdyňa reklama etdirdiňä niden tapaýyn men seni öň puluňy ber elli dalaryňy ber ölseňem soň öl näme bolsaň ýöne saňa bir gep aýdaýyn men ynsanyň öljek ölmejegine hemme jandarlaryň aşrafyl mahlukadyň diňe ýokardäki alla biler ony senem bilip bilmersiň menem haçan öljegiňi ýa näme ezraýyl Seniň goňşyň bolýamy? Şol seniň gulagyňa gelip aýtdymy, erte sen ölmeli diýip? Nesiýe iş edemok ýöne ölmezden ozal meň elli dalarymy meniň hasabyma ýatyr geçirip goýber aýybeýenimi mana wideoň ölen günüňi gutlap bolup niçgäňe ugradaryn şoňa ýatyr geçir elli dalarymy gutlap berenim üçin ölen günüňe hany göteriň onda elleriňizi alty bölek üçin Allajan merhumymyzyň Eden ýagşy emellerini kabul etsin, günalaryny bagyşlap, görini, kabryny, mazaryny giň we nurly etsin, kabyr azabyndan aman saklap, mekanyny jennet etsin, ýakynlaryna sabyr, ýüreklerine rahat bersin. Amin. Zerip näçe manada reklam etýäň diýipdir. Giçmyrat agam indi her rakam dürli dürli reklamlar ba. Meselä tik tagiňizi reklam etdirjek bolsaňyz galjak galmak islýän bolsaňyz elli dalar alýan. Dogulan günüňizi, ölen günüňizi, sünnet toýuňyzy gutlatmak isleýän bolsaňyz oňadam elli dalar alýan. Soň oteliňize, restorandyňyze, kafeňize, dükanyňyze, magazaňyzy reklama etdirjek bolsaňyz ýa-da meselä bir mäşin satmak isleýän bolsaňyz şony satdyrjak bolsaňyz reklama etdirjek bolsaňyz ýa üý jaý ýa ýene bir tijaratyňyzy biznesiňizi reklama etdirjek bolsaňyz oňa ýüz dalar alýan soň bir wideo çekip berem ýok oňa tört ýüz dalara tört wideo çekip berýän her arasyndan bäş gün ýa iki gün geçirip Soň on wideoňyzy repost edip berýän. Arasynda Dubaýjanda ýaşaýan bolsaňyz, birlikde TikTage düşjek bolsaňyz ýa surata düşjek bolsaňyz, ol men tarapdan sugat bolýar reklamyň içinde, ýagny muhut birlikde surata, wideoa düşüp bilersiňiz. Ha, ýöne hususy, special, meni çagyryp. Ýanyňyza reklama etdirjek bolsaňyz ýa wideoa ýa surata düşjek bolsaňyz onda meniň ýol harjymy berjeksiňiz, gidiş geliş, garnym aç bolsa garnymy doýurjaksyňyz. Menem soň isläniňiz ýanak edip tik tage çykyp wideo çekip bererin birlikde. Giçmyrat agam şul döwürde şul dünýäde hiç kim muhut iş edenokdyr. Her zadyň her işiň bir bahasy bardyr. Şoňa görä meselä Bagşylara, aýdymçylara toýa çagyrsaňyz pul alýandyr. Belagerlere belagerlik edip ber, meniň reklamy edip ber diýseň olaram pul alýandyr. Puluny töleýänsiňiz hyzmat hakyny. Ana şon ýaly menem öz hyzmat hakymy alýan. Muhut iş edemok. Birinden gedaýçylyk edibem pul diläp alamok. Zorlabam alamok. Işini edip berýän pulumy alýan hyzmat hakymy isleseňiz. Muhut iş etdirjekler meniň ýanymdan uzak dursun gaýrat ediň. Maňa muht iş etdirjek bolmaň wagtymy zaýalamaň mähribanlar gyn görmäň. Meniňem özümiň aýlam çagam maşgalam bar çagama ýokda häli ýagny maşgala diýäýin aýlam pamilym bar. Menem bir kisbiň elinden iki lukma nan halalja çöregimi çykarjak bolup ugraşýan. Ynsan bir kisp bilýämi, ynsanyň içinde bir talent bamy, şo talendiň elinden çöregini çykarýa ynsan, her ynsan, diňe men däl. Ol talendini boşuna zaýalan ýokdur hiç kim. Ana şoňa görä mähribanlar sebäbi maňa reklam etdirjekler ýüz dalar mana şu bala jibinde goýsun soň meniň bilen habarlaşsyn inşallah hyzmatyňyzda hemmeleriňiziň mähribanlar. Zeripjan dogan sen milliardermi? Ýylan Makis seniň arkaňdan baý bolupdyr diýýäler diýipdir. Adyň näme entek seniň? Azar Azar ber Azar Azarmat Azma Azmamat Azmamat dogan howa men milliarder men bilen yok muna men milliarderligimi Ýylan Maksiň hem tä bir wagtlar puly dükense banka hasabynda ýa e, firmalarynda, firmalarynda, şirketlerinde, kompaniýalarynda Ýylan Maksiň Pul dükünse, menden gelip karz alyp gitýärti, ýylan Maks. Bu gün maňa bu günki gün ikilik etdi, meniň hemme düýnki wagt men milliarder dym meniň menden paýdalanyp, ýardymmy alyp, bu günki gün indi ol men nola düşdüm, ol milliarder bolup gitdi, meniň arkamdan saýamdan meni unutdy, meniň ýagşylygymy gadyrymy bilmedi. Saňa kim aýtdy men milliarder diýip, soňky aýdan Gürrüňlerim şaka. Men milliarder çillarder da men gö milliarder bolsam bu ýerde men bir müň da da aýlygyma bir müň dalar diýip şuly güneýiň astynda on iki sagatlap küýüp işlärtimi görüm ba meniň bir güneýiň astynda gyzgyn yssyda küýüp ýanyp bişip bir aýyma müň dalar tapjak diýip milliarder bolsam men dubeýjanyň iň liboý gowy ýerinde ýaşartym e murj halypanyň iň ýokarsyndan

Zähmet çekýän, halalja çöregim çyksyn diýip. Milliarderiň işimi şul, göreňokmy? Şondadam men naşükürlik edemok, Hudaýa şükür. Şul işimedem şükürlik etýän Allajandan. Berenine şükür Allajan. Ana men işimi edip otyryn şu puldan. Dostjan men repçä dätim men tiktakda belagerlik etyon reklam etyon iliň işini güýjini tijaratyny. Reklam edip berip puluny alýan hyzmat puluny reklam hakymy rekla aýdymça däldim men indi sen yhlas edip haýyş edipsiň saňa bir rep aýdym aýdyp beraýyn saňa däl aslynda bul repe bir meniň bir dostum ba şu küntä gitýä şoňa kakdyryp aýtýan alyndan çyksa wideom özi görse geregini alar. Meň gaçasym gelýä ýanyma geleňde. Ýok bolasym gelýä duşmana gelende Bir aýlap sen-eý eşek gibi ýa Gara maňlaýyňdan der agdaryp işläp-eý Pul tapýorsyň ony kunti gyzlar senden alýo Bir sagat içinde sen özüň haçan akylly boljak Eý meniň wang dostum saňa nasihat Bilseň bil agaý bilmeseň kime syhat saň syhat eý Meniň wyždanym aý kabul eden ýok Çünke sen meň dostum Kunta gitme ýagaý Kunta barsaň aý Kisäňde hiç wagt pul galmaz Helmudam başgalara mohtaç bolarsyň Şu sebepden aý meniň ýanyma Menden karz almana, gelýärsiňkä bir zaman. Sen ýanyma geleňdä dostum eý, ýok bolasym gelýo ýanyma geleseň. Menden saňa nasihat dost Billi agaý, bilmeseňem sen eý, kime syhatsaň syhat agaý. Eşek gibi sen bir aý işleseň, gara maňlaýyňdan derak dyryp. Ony Kuntiz yzlar, senden bir sagadyň içinde alýar. Sen jan dostum bötme, azajyk pul gazan. Öz aýlaňa, maşgalaňa kömek et. Kunta gitmäni goýagaý indi. Eý dostum, menden saňa nasihat. Bilmeseň bolsa, kime syhatsaň syhat, Dostum menden saňa şyl söz nasihat. Geregiňi alansyň özüň eşdip eý, Gaýdyp meň ýanyma pul karz ber diýip, Gelme eý dostum saňa haýyş etýon.